A hmasa bik in hi video zohtu nan zate cungah lunglawmhnak tampi ka ngei. Tutan video ah kan zoh dingmi cu zeitindah kan Facebook password kan philh tikah kan thlen lai timi si. Le mi tampi nih kan Facebook a thar kan i thlen le lek nak ruang cu Kan Facebook password kan philh tawn caah a si. Mi tampi nih cun hi kan theih ko cang lai i Facebook password thlen kha a thei rih lomi caah tutan ah kan chim dingmi cu si. Kan Facebook a thar kan tuah tikah kan Facebook a ṭhing kha pam ngaingai tawn. Zeicahtiah cun kan Facebook a ṭhing ah khan kan chung le hmanthlak vialte Kan nu le kan pa hmanthlak vialte, kan fale, kan hawikom le dangdang hmanthlak vialte kha a um tawnnak si i kan friend list vialte zong kha ka umnak si caah a ṭhinghlawnh riangmang i a thar kan hman ahhin kha vialte kha kan sung dih. Cucaah cun password kan philh tik zongah a password lawng kha thlen a ngah i a Facebook thleng lo khan Cucu awlzaang tein hi video an langhter dingmi cu a si. Le Facebook kan kal tikah Facebook kan kan kal tikah an kal lai. Kan password kha ka hin kan lut lai. Kan pass u ṭialnak ka hi si i kan pass u cu kan van ṭial tikah login tuah kan tim. Login kan van tuah tikah ka hi login tuahnak hi kan van hmeh. Kan van hme i a hmaan ti lo tikhin incorrect password ai ti ka hin. Incorrect password ai ti i kan ṭial ṭhan i kan Facebook password a si rua kan timi hi kan ṭial ṭhan i login kan van tuah ṭhan. A si fawn lo. Kan Facebook password cu kan philh diam cang ai. Hika hinti le kan Facebook ah hin le tampi tu kan chim cio bang khan cheukhat nih cun kan fal a herh ngaingaimi hna kan chiah i tampi herhmi kan chiah cang. Kan hmanthlak ṭhaṭha le kan video ṭhaṭha. Mah hihi kaltak ding a pam tuk cang i Facebook thar i tuah ding ah a pam tuk cang. Le cucaah cun password lawng kan philh ko caah Mah hi kaltak loin a password lawng kha kan thlen lai. Le cu tikah password kan theih ti lo hnu ahcun hi ka hin kan zuang lai i ka hin forgot password timi hi kan kan kal lai. Le kan password kan philh caah ka he kan hmeh lai i kan thlen lai. Password, forgot password, hmet. Le ka hin Min ṭialnak um. Atu Facebook na hman ni na min te kha ai ṭial ning te khan na ṭial lai i password ṭialnak ding si rih lo min lawng kha si kei ka min kha a si i na min a fiang tein na ṭial thlu tikah kaa hin na kal lai find your account timi hi ka hin na min kha tling tein a hmaan ning tein na ṭial lai pakhat hmanh hrilh lo tein. Cun ka hin na zuang lai i find your account timi hi kan hmeh lai. Lek hi tikah ka hin ka min bantuk tampi hong lang i an tampi hong lang na belte in na, na Facebook ka cu nangmah na na hman thlak chuan ko lai caah ka hman thlak chuang ko hi ka hi le ka hman thlak hmanmi chuang ko i kaa zawn hna hmeh ding si ko kan min zawn bak hi kai kan hmeh lai i met ti kan hong lang lai kha kan hmeh thlu ti hong lang lai i ka hi confirm vsms timi si ka hi a pumnak te hi ai tik cang i message in Code number kuat na duh maw ti si. Na belte in kha cu na duh si le nangmah thu ka hi na duh si ahcun kai continue timi hi na hmeh ko lai. Continue timi hi. Na belte in cunak in ol deuhmi cu ka hin enter password to log in timi si. Mah cu sullam cu hika ah hin na hmeh si ahcun password thar na ṭial cang lai. Na password thar na ṭial cang lai i tikhan atu na ṭial ning te khan voikhat na van ṭial lai login na tuah khawh cang ai password ai thleng cang lai le mah cu hlan deuh vak ah kan password hi kan philh lengmang lo nak ding ah atu hi a thar na ṭial cang lai caah ballpen le catlap te kha i lak hmasa in atu password na duhmi te kha i ṭial hmasa law cuticun i chiah ziar law a ṭha hnga na philh caan tik zong ah khoika nangmah nih nai chinchiah khawhnak ding ah chia law thingkuang chung zong a poi lo cuticun na philh caan zong ah kha te kha chuah law catlap te kha na zoh lai i na facebook kha a thar kum khat ah voi voi li voi nga thleng lengmang lovin i na facebook te hi na hman peng ko lai timi kha Kan van langte ka duhmi si le a olzan nakin a tang ah hin kan kal lai. Enterprise Road timi hi ka hi kan hmeh cang lai caah tikhan password thar ṭilnak ding cu a si cang. Password na ṭhing kha na theih ti lo caah a thar kha ka na ṭial cang lai. Ṭial lai. Bawipe ni le bawipe nai lak i catla pe na ṭial bantuk na ṭialmi te kha i zoh law ka hin hmet Le catlap in na ṭialmi na password te kha kan ṭial law kei cu hi ka ṭialmi si. Hmm. Hihi na password hman ding si cang. Hi na hman peng cang lai caah hi na ṭial thlu tikah ka hi password kha na ṭial thlu tikah kan login na kal lai. login hi na hmeh cang lai. Na password kai chinchiah ka ti khah. Hakha, zeitindah na ṭial ning kha si ahmaan ahmaan lo. Na caṭialmi fang kha a lian le hmeh hna kha na hmeh sual maw hmeh sual lo timi kha check na duh si ahcun na cafang zohnak kha saw timi hika hin na hmeh lai. Hika ta hi, hi ti a tuah cun Zei le zeidah an si theih khawh si lo. Cafang a hmemi muka ka hman a lianmi ti kha ka thei kho lo. Ka ka fiang te theih na duh si ahcun ka hen na kal lai. Saw timi hi hmeh lai. Mm, han hong lang cang lai. Hi cafang ka hmanmi kha kaa hen hi a lang dih. Le Cuti a si ahcun catlap in a ṭialmi he khan ai keih maw keih lo van zoh. Ai keih ko si ahcun kha na pa cu a si thai cang lai. Ka he login hi na hmeh cang lai. Login tikhan login ka hmeh lai, password thar ka ngei cang lai. Khah, hmet sang sih. Hmet. Hmm. Password thar ka nei cang le tikhan Password kha na philh zong a si ah atu catlap i na ṭialmi kha ṭha tein chia law awlzaang tein thlen na duh zongah khaka catlap i na ṭialmi kha na thlau sual zongah hi video hi na zoh ṭhan lai i nikhan awlzaang tein Facebook password na philh zongah harnak na tong ti lai lo. Le hi video hi zaangfah tein share le like le subscribe a ka tuah piak ve ding kan sawm hna. Lunglawmhnak tampi ka ngei.